Ech sinn d'Carole Thoma, ech sinn 28 Joer al an eben ee vu 6 Kandidatinnen op eiser Europalëscht. Voilà, geet dat duer als Virbestellung oder soll ech mech nach méi virstellen?
Ech si mam David zesumme Spëtzekandidat. Jo, also d'Fro vun der Europäescher Unioun, ech menge mir sinn de Moment a dräi grousse Krisen am Fong. Déi eng ass déi sozial Kris, wou mer scho relativ laang dra sinn, mee se spëtzt sech ëmmer méi zou. D'Ongläichheeten Ginn ëmmer méi wäit auserneen tëschent de Leit. Mir si mëttlerweil esou wäit, datt, wann ech mech net ieren, aacht, déi aacht räichste Männer op der Welt esou vill Räichtum besëtze wéi déi äermsten Hallschent vun der Weltbevëlkerung. An dorauser entstinn natierlech dann och sozial Spannungen, déi een net einfach esou un enger Gesellschaft laanscht ginn. An ech mengen, dass dat och ee vun de Problemer wierklech ass, net nëmme vun der Europäescher Unioun, awer och, wann eng Gesellschaft esou ongerecht funktionéiert, da ginn dat Problemer an da frustréieren d'Leit an da kommen och emol Kräften op, déi een eigentlech net wëll, dass se opkommen. Déi zweet Kris ass déi ökologesch Kris. Ech mengen, et ass alleguerte mëttlerweil bewosst, dass mer do, et ass net méi fënnef vir zwielef, mee et ass Punkt zwielef Auer, et fänkt schonn un, dass mer, dass mer gesinn, wéi et, dass mer d'Konsequenze gesinn vum Klimawandel. Et sinn haut schonn vill Leit meeschtens an, An aneren Deeler vun der Äerd, awer och einfach Leit, déi sozial méi Schwieregkeeten hunn, datt déi ufänken, wierklech Problemer ze kréien wéinst dem Klimawandel. An wat awer flott ass, Déi nei Generatioun, déi jonk Generatioun, déi leider zum gréissten Deel nach kee Wahlrecht huet, wahrscheinlech fir dës Europawahlen, déi ass sech deem Problem bewosst, well et sinn si, déi wäerten dodrënner leiden. Et fänkt elo sou lues un, mee et sinn, ech weess elo net, zu wéi enger Generatioun ech mech ziele soll, mee meng Generatioun an dann opwäerts, déi dat ganzt Wësse schonn haten an déi awer net gehandelt hunn. oder net genuch gehandelt hunn, déi sech dem Problem net bewosst waren, an et wäerten déi zukünfteg Generatioune sinn, déi Jonk, déi wierklech mat de Konsequenze musse liewen. An déi ginn jo elo wierklech massiv weltwäit op d'Strooss. An dat si wierklech déi zwee grouss Problemer, wou ee mierkt einfach, déi si ganz laang ignoréiert gi vu ville politesche Kräften, also d'Europäesch Unioun, fir op Är Fro zeréckzekommen, déi ass jo eigentlech als Handelsunioun e bësse gegrënnt ginn a se ass ni méi no bei d'Leit komm. Se ass virun allem, ënnerstëtzt se d'Interesse vu Räichen, vu Multinationallen, se ënnerstëtzt d'Interessen aus der Wirtschaft a se geet awer net un déi Problemer Un déi Suergen, déi d'Leit hunn. An ech mengen, datt dat wierklech dann och dozou féiert, wann d'Leit mierken, mee d'Europäesch Unioun, déi erkennt net, wat mär wierklech brauchen, déi handelt net, déi verbessert, déi dréit net zu mengem Liewe bäi. An natierlech huet se, Dir hutt et och gesot, se huet natierlech zum Liew-, zur Verbesserung vun der Realitéit bäibruecht, mee meng Generatioun, Kann net méi vill domadder ufänken. Ech sinn domadder opgewuess, dass een keng Grenze méi hat, wann een aus Lëtzebuerg erausgefuer ass. Ech ka mech nëmme drun erënneren, wéi een verschidde Währungen doheem leien hat, wann ee wollt op Tréier oder op Metz akafe goen. Dat ass hautdesdaags selbstverständlech. An dowéinst mengen ech, wéi Der et gesot hutt, dat geet nëmme duer, fir et ze verdeedegen, d'Daseinsberechtegung vun der Europäescher Unioun. Hautdesdaags brauche mer eng Europäesch Unioun, déi d'Problemer ugeet an déi d'Liewen an d'Situatioun vun de Leit verbessert, konkret, dass d'Leit konkret mierken, wat d'Europäesch Unioun hinne bréngt. An ech mengen, dat si virun allem déi zwou Krisen, déi se dann elo wierklech muss ugoen, eben déi sozial an déi ekologesch, déi gréisstendeels och zesummenhänken. Dann mierken d'Leit och erëm, wat se, wat d'Europäesch Unioun hinne bréngt. An ech mengen, dann kommen se och, kënnt, kënnt béides och erëm méi beieneen an se kënne sech och vläicht erëm méi domadder identifizéieren.
Fangen wir noch mal mit der sozialen Krise an, oder bleiben wir einen Moment bei der sozialen Krise. Ihr stellt euch auf zu einer Europawahl, zu einer Wahl fürs Europäische Parlament.

Ech géing méi wäit goen, also weder nach. Ech gesinn déi als eng global, aus der globaler Perspektiv, well ganz sécher hei zu Lëtzebuerg gëtt et Leit, déi Schwieregkeeten hunn iwwert d'Ronnen ze kommen. Wann een elo den europäesche Kontext kuckt, da sinn do deene wéi, ass d'Situatioun nach méi schlëmm an do sinn, gëtt et nach méi jonk, Jugendchômage an Leit, déi nach ganz aner sozial Schwieregkeeten hunn, mee och ausserhalb vun der EU. ass et nach eng Kéier méi dramatesch. An och domadder hu mär jo an der EU ze dinn. Also elo féieren ech wäit aus, mee wat mär, eis, eis Wirtschaftsfunktioun beziehungsweise eis Fräihandelsaccorden zum Beispill, déi mär mat Länner féieren, déi féiere jo och indirekt beziehungsweise direkt dozou, dass et, dass vill Leit an aneren Deeler vun, vun der Welt eebe veraarmen, datt se net méi kënne vun hirer Aarbecht liewen. An ech mengen, dat mécht déi lénk Politik aus, datt se eebe Politik mécht fir all déi Leit, déi eeben, déi vun hirer Aarbecht liewen, déi méi Ënnerstëtzung brauchen, all déi Leit, déi eben net spekuléieren oder vun hirem Kapital liewen, onofhängeg dovunner, wou se liewen.
Ech menge mir hu jo och elo an der Aktualitéit, dass a ganz, jo, pardon, Diederich Keri, 36 Joer, vun Déifferdeng, nach do am Gemengerot a Spriecher vun déi Lénk an ee vun deene sechs Kandidaten da fir déi Lénk. fir des Europawahlen an jo ech hun gewunnecht an der nationaler Politik ganz vill zum Thema Logement ze schwätzen an an mech do anzesetzen an mir hu awer elo och am europäesche Kontext op den Dësch geluet kritt dass et en europäescht Phänomen ass dass d'Logementspräisser erop ginn an do kann een sech in der Tat froen an dat ass jo eng sozial Fro. An do kann ee sech, an do ginn et Länner wéi Spuenien, wou zu Madrid all Dag e puer Leit aus hiren Haiser erausgeheit ginn, déi se, wou se de Prêt net méi kënnen ofbezuelen, well d'Banken awer onbedéngt déi Suen erëm wëllen, obwuel se vum Staat schonn esou vill Sue kritt hunn a Spuenien sech domadder esou vill mol verschëlt huet, Mee da geet et awer nach esou, dass en d'Leit virun d'Dier gesat ginn an déi Wunnengen dann eidel stinn, amplaz dass se Leit do kënne wunnen. Mä dat ass dann eng Situatioun. A Spuenien, a Griichenland hu mer déi nämmlecht, eng ähnlech Situatioun. Do ass et manner mat de Bankeprêtë gewiescht, mee do ass et jo eng, eng, voilà, dass d'Austeritéit huet einfach esou vill Leit dozou gedriwwen, dass se souguer keng Prêtë kënne méi bezuelen. A Spuenien och. Mee d'Situatioun ass awer eng ähnlech, Wann een elo kuckt, firwat ginn déi Präisser a ganz Europa erop? Mir hunn esou vill Grousstied an Europa, mee net nëmmen, wou eng immens schlëmm Situatioun am Logement ass. An dat huet ënner anerem mat der gesamter Entwécklung an der Welt an an Europa ze dinn, datt d'Kapital am Fong net méi weess, wou et soll hin. An déi sécherst Quell, déi sécherst Anlage, Kapitalanlage fir ass eben am Moment de Logement. Industriell gëtt net an, gëtt net an Aarbecht onbedéngt investéiert wéi et misst sinn. Deen, dee Wuesstum dee mer, dee mer hunn, deen ass zum Deel ganz grouss eben un de Finanzflëss ze dinn, un enger Finanzwirtschaft déi net méi, Alliance mat enger, mat enger reeller industrieller Wirtschaft. An do ass de Logement ee vun deene Plaze wou een, wou dat dann eben och hifléisst an a Steen investéiert gëtt. An dat huet dann och en direkten Zesummenhang zwëschent nationaler Politik an europäescher Politik, wëll et ass Lëtzebuerg wou mat der viregter Regierung en Instrument en place gesat ginn ass, wou dat doten nach befeiert, d'FISen, also d'Fonds d'investissements spécialisés. Erlaben, an et gëtt e konkrete Fall, dass en Investisseuren aus dem Ausland hire Patrimoine immobilier hei zu Lëtzebuerg uleeën, an esou engem FIS alles zesummeleeën, eng Taxe d'abonnement bezuelen a keng Steiere méi dodorobber bezuelen, an zu Berlin gëtt dann esou e FIS eben akafen a geheit d'Leit eraus a setzt dann den. de Loyer erop. A ganz kloer, wa mär als déi Lénk een an d'Europaparlament wäerte schécken, wäert deem säin Optrag sinn, eben deenen dote Praktike fir ganz Europa en Enn ze setzen, deenen doen a ganz vill anere Praktiken, wou besonnesch d'Multinationallen esou eng Roll an x Felder maachen. Ob dat elo Landwirtschaft ass, ob dat Ernährungspolitik ass, ob dat Logementspolitik ass, ob dat Militariséierung ass, a ganz ville Beräicher hu Multinationale ganz handfest Interesse, dass verschidde Regelungen an Europa geholl ginn an anerer net geholl ginn.

Jo, also wann ee vun de Fice schwätzt, ganz konkret, den David ka bestëmmt nach méi och drop agoen, mee also d'Ficen, absolut, dat ass, éischtens kascht eis dat zum Deel och Steiereinnahmen, wann de ganze Banc de Gasperich, déi manner Steieren op déi Revenue musse bezuelen, wéi iergendeen, deen en Appartement verlount. wat en huet zousätzlech zu sengem eegenen Eigenheim souzesoen. An et ginn eben nach aner esou Instrumenter am Steierberäich, déi een och muss ofschafen, och wann dat zum Deel eis och eppes ka kaschten a manner Einnahme generéiert. Mee dat ass net, dat muss ee global gesinn an muss ee kucken, Wann een d'Steieren adaptéiert an also Steiergerechtegkeet als Zil huet, da muss een, da fënnt een awer och ganz vill Steieren, ganz vill Suen an Einnahmen, fir eben dee Sozialstaat awer och, dee mer zu Lëtzebuerg hunn, dee muss och oprechterhale ginn. An dat ass, dat ass net onbedéngt, dat eent geet fort an dann, an dann, Kënnt dat anert mat als Konsequenz, dat dat ass net one to one esou. Dat kann den David soen. Jo, ma ech sinn den David Wagner, sinn zesumme mam Carole Spëtzekandidat, 40 Joer al, awer zënter kuerzem, dat gëllt nach net richteg, an dat gëllt nach net, an Deputéierten. d'Halschent vun der Fraktioun, déi aner Halschent misst hei sëtzen. Voilà. A virdrun hat ech nach e richtege Beruff, dat war dee vum Journalist. Ech mengen, du hues eng gutt. Jo, ech hunn nach richteg geschafft. De Gary huet och scho. Also. Et sinn zwou Saachen, déi ech wollt soen. Elo vläicht déi eng Saach nach, déi Fro, déi s de gestallt hues, déi Géigeniwwerstellung Lëtzebuerg a Griichenland. Mir kënnen eis erënnere wou och de Summum vun der Kris war, 2013, 14, 15, duerno och mat der Wal vu Syriza zu Athen. Ech ka mech nach ganz lieweg drun erënneren, och well ech grad an d'Chamber nogeréckelt sinn. An do ware mer nach mam Serge, hate mer, vill och Sëtzungen an der Chamber, an der Finanzkommissioun an esou weider, an ech mengen, mir kënnen, ech ka soen, datt mir déi eenzeg Kraaft waren, déi kee Griechenland-Bashing gemaach hunn. Deemools war et ganz brutal, also Griechenland ass quasi, do, do war latenten antimediterrane Rassismus, hein, déi Clichéen, datt Südeuropäer faul sinn an esou weider, et ass selwer geschollt, an bon, an d'Wee weess ganz genau, datt dat e bësse méi komplizéiert ass. Griechenland war e Laboratoire. fir Austeritéitspolitik ze maachen a fir déi duerchzezéie mat enger brutaler, mat brutale Methoden. Et gëtt ëmmer gesot, Däitschland wollt dat. Jo, ech mengen net nëmmen Däitschland. Dofir huet och Frankräich net gehollef, och wann ee sech vläicht konnt Illusioune maachen, datt eng soi-disant sozialistesch Regierung deemools dat hätt kéinte maachen. Ech mengen, de Plang war schonn do fir ganz kloer ze weisen, datt et net soll méiglech sinn, eng net liberal Wirtschaftspolitik ze maachen an der EU. Mee als Lénke muss ee jo en Internationalist sinn. An Internationalismus heescht, datt een e griicheschen Aarbechter oder e portugiseschen Aarbechter oder en amerikaneschen oder chineseschen Aarbechter léiwer huet wéi e Lëtzebuerger Patron. an datt een zesumme kämpft an datt mer dat gesinn, wat a Griichenland geschitt ass. Éischtens ass een net frou doriwwer, datt eng Bevëlkerung, déi net dofir kann, muss leiden, mee zweetens, datt mer ganz genau wëssen, datt vläicht Griichenland net dat lescht Land ass, wat dorënner muss leiden. An u sech leide mir jo och selwer dorënner. Virdrun huet den, de Gary ass jo och drop agaangen, wat FISen, zum Beispill Fonds d'investissements spécialisés, an all déi verschidde Steier, Konstruktiounen, déi erlaben, datt och mat Immobilie ka spekuléiert ginn an esou weider. Ma mir hu jo justement, mir hate jo eng Aktioun dozou, Ban de Gasperech ass jo e Fils, d'Stäreplaz deemno wéi kann och esou eppes ginn. Mee kann ee vu Steierrecettë schwätzen? Doriwwer muss een nach diskutéieren, wat fir eng Recetten do erakommen. Mee anerersäits, wat bedeit dat? Dat bedeit, datt Arealer gebaut ginn, Appartementer gebaut ginn, déi inaccessibel si fir de groussen Deel vun der Bevëlkerung. Dat heescht ganz konkret, datt een och zu enger Veraarmung, schleichender Veraarmung vun der Lëtzebuerger Bevëlkerung kënnt, well de Logement ass jo ee vun de Problemer, et ass net deen eenzegen, mee ee vun den Haaptproblemer, firwat d'Bevëlkerung sech veraarmt. Dat heescht, et muss ee sech d'Fro stellen, inwiefern mer do eppes dorunner ze gewannen hunn. An dann, fir iwwerhaupt vun. 2005 hate mer hei zu Lëtzebuerg jo e Referendum iwwer d'Europäesch Verfassung. D'Fransousen haten Nee gesot, d'Hollänner haten Nee gesot, zu Lëtzebuerg 43 Prozent Neen. Ech mengen, ech war och an deem Comité fir den Neen engagéiert, a vill Lénker, also mir, mir waren dreiwend Kraaft a Wierklechkeet, well mer deemools gesot hunn, den Traité, et war net aus Nationalismus, mee den Traité, dee wäert liberal Politiken An de Marmor Gäisslen, seet een dat? Meeslen, Meeslen. Ass gutt, datt ech och keen Däitsch muss schwätzen, dat wier nach méi schlëmm, well et einfach, éischt, well et einfach et giff ganz schwéier maachen, fir Sozialpolitiken ze maachen, fir, well deen Traité jo u sech eng Politik vun de Services publics, déi jo net esou heeschen an den Traitéen, mee Services d'intérêt général, déi der Konkurrenz mussen ënnerleien, de Regeln an der Konkurrenz mussen ënnerleien, a sou weider a sou virun. Dir kennt dat jo all, datt u sech duerno eng lénk oder fortschrittlech oder sozialdemokratesch Politik onméiglech wier. Bon, de Traité ass esou net ugeholl ginn, mee ass an enger Mogelpackung a Form vum Lissabonner Traité, deen jo esou eng Fusioun ass vun dräi Traitéen ass, ass awer trotzdem akzeptéiert ginn an et ass grosso modo dat selwecht. An dat ass dat, wat mir uprangeren, datt et innerhalb vun der EU, esou wéi se ass zur Zäit, datt ëmmer déi grouss klassesch al Parteien ëmmer dovunner schwätzen, mir maachen dat méi sozial, méi demokratesch. Jo, mee wéi? Dir hutt déi Traitéen och nach akzeptéiert, déi et quasi onméiglech maachen oder ganz schwéier maachen, fir dat fir eng Sozialpolitik kënnen ze maachen. Mir hunn dat mat Griichenland jo och e bësse gesinn. An dat ass den Engagement vu Lénken, fir ze soen, et muss een och déi Punkten do, déi et onméiglech maachen, op Traitésbasis, déi et onméiglech maachen, eng Sozialpolitik ze maachen, fir déi ze änneren. Dat gëtt natierlech net evident, well doriwwer muss een diskutéieren, wéi een dat hikritt, well et jo net an all EU-Land u sech eng änlech Temporalitéit gëtt. Mee ech mengen, do kënnen awer Dynamiken lancéiert ginn.